Yo yo, Ed Holden yw Mister Formula yma, croeso i Stiwdio Panad. Parch enfawr i Menter Iaith Castell-nedd am y gwahoddiad yma i cynnal sesiwn Beatboxio ar-lein. Yr oll fyddwch chi angen i'r sesiwn yma ydi'ch lleisiau, neu os dych chi mewn microffon a dych chi isio weindio pobl i fyny, cŵl, go for it. Ocê, felly, cyn 'da ni 'neud unrhyw beth,

Cool, cool. OK, felly, da ni'n mynd i cychwyn y sesiwn. Iawn, y peth gyntaf da ni'n mynd i gychwyn efo ydy rhywbeth ar enw bas, neu Saesneg, yr gair bass. Dwi'n siŵr bod chi, bo chi wedi clywed y gair bass yn mwy aml na bass, um, ond os da chi'n cweith yn siŵr beth mae bass neu bass yn golygu, wel, bass ydy'r synau isel, okay? felly Os ydych chi'n dychmygu car yn pasio uh, tu allan eich adeilad, tu allan eich tŷ neu be bynnag, efo cerddoriaeth yn blastio yn rili uchel, be ydych chi'n clywed trwy'r waliau ydy'r bas, okay? neu'r bass, a mae'n swndio rhywbeth fel hyn. Siwr bod fi'n clywed rhywbeth. Ah, cool. Oce, felly dyna be dyn ni alw'n bas neu bass. Pan dwi'n beatboxio, dwi'n neud tua deg sŵn bas gwahanol, ac yy, dwi'n mynd i ddangos rai ohonyn nhw, a gewch chi drio nhw gyd allan lle ydych chi'n ista. Felly, cychwyn efo rai, yy, rai hawsach, be dyn ni'n mynd i gychwyn efo ydy rhywbeth o'r enw bas trwyn, achos da ni'n defnyddio'r trwyn, oce? Felly, os dwi'n dal y meicroffon i'r ochr, fe ddangos i chi wan. Os dwi'n mynd fel hyn, da da da da, Dio'm yn sowndio dda iawn. Ond os dwi'n neud yr union un peth ond rhwyn, dim y ceg, mae'n sowndio lot well, iawn? Ond dwi'm yn beatboxio o gwbl yn fan'na, yr oll dwi'n neud ydi defnyddio'r trwyn yn lle'r ceg. Felly cyn i fi ddangos i chi pan 'dan ni'n neu' hynna, dwi isio chi trio hynna. Felly dorri llaw chi ar 'ych ceg, fel 'a. Wedyn allan o'r trwynau chi, dwi isio chi mynd dy dy, oce? Felly, ie? Iawn? Ar adeg yma, dwi'n siŵr bod chi'n meddwl, pam bod ni'n ista fan hyn efo'r boi weird ma'n gwylio fo'n mynd Mae yna reswm. Oce, okay. felly, os dwi'n dal y meic i'r ochr rwan, um, a wneud y sŵn trwyn, mae hynna'n golygu, os dwi'n defnyddio'r trwyn i wneud y sŵn, Mae hynna'n rhyddhau'r ceg i gallu neud curiad, ok? So os dwi'n neud curiad, mae hwnna ar wahân. Felly be mae'n golygu ydy bod chdi'n gallu neud y ddau beth yr un pryd. Felly, trwy'n ceg, efo'i gilydd, Fel ydach chi'n neud y can Usher. Dod o trwyn. Wedyn beat. Sŵn yn fanna, beat yn fanna. Oce? Cŵl, eitha syml. Reit, rhif dau. Be' 'dan ni'n galw hwn ydi osiliad, neu Saesneg, oscillation. Ag yr oll ma'n golygu, ma'n rili syml, rhoid y gwefusau efo'i gilydd fel hyn, Ymlacio'r gwefusau a chwythu fel bod y gwefusau'n dirgrynnu. Okay? So, gwefusau fi gilydd. Barod? Un, dau, tri, pedwar. Roedd dim ond curiad, dwi'n licio rhoi hwn mewn uh, uh, curiadau sydyn, drum and bass. Yep. Rhif 3. Be ydych chi'n gwneud tra ydych chi'n cysgu, heblaw cysgu? Da chi'n chwyrnu, da iawn. Felly, da ni'n galw hwn yn bas y chwyrnu. Peth cyntaf ydych chi angen neud ydy chwyrnu. Ie, yeah, syml. Peth nesaf, heb chwyrnu, dwi eisiau chi ddeud y gair Baw. Rŵan dwi eisiau chi wneud baw, ond heb ddefnyddio'r llais, felly peidiwch â dweud baw. Fel hyn. A rŵan, os ydych chi'n chwynnu am un, mewn un pryd. Easy peasy. Barod? Un, dau, tri, pedwar. Cŵl, ocê. Tri cynta, rheina ydi rhai hawdd. Mae rhai nesa yn mynd i fod yn lot anoddach, ond na i drio fy ngorau i esbonio nhw. Felly, rhif pedwar, be da ni'n galw hwn ydi bas mewnol, neu inward, a be mae hyn yn golygu, mewn beatboxio, mae yna llwythi o synau gwahanol fedrwch chi creu, ond mae yna mond dau ffordd o gallu creu y synau, A heini ydi allanol neu mewnol, oce? So mae allanol yn golygu bod chdi'n chwythu aer allan. Mae allanol, uh, sorry, mae um, mewnol wedyn yn golygu bod chi'n anadlu, oce? Oce? Felly, rhwng y ddau sŵn, mae'n golygu fedrwch chi anadlu a chwythu allan heb stopio. Felly mae bas rhif pedwar yn cael ei alw'n bas mewnol, inward bass. Nai ddangos i chi gynta, mae'n swndio fel hyn. Os dwi'n rhoi hwnna mewn beat. Ac y ffordd mae hynna'n gweithio, os ydych chi'n dychmygu na top ceg fi ydy'r microphone, ocê? To'r ceg. So mae tafod fi'n fflat fa. Ha? So plygwch tafod chi'n ôl. Roed o'n erbyn top y ceg. Ha? Iawn. A be da chi angen neud ydy yn adlu fewn really galad yn erbyn y tafod. Ac os da chi'n neud hynna'n digon galad, mae'r ma tafod yn dechrau dirgrynu. So fel hyn. Okay? So da chi'n anadlu yn erbyn y tafod. Barod? Rol pedwar. Un, Dau, tri, pedwar. Cŵl, da iawn. Rhif pump. Mae hwn yr union un peth, bas mewnol, felly da ni'n anadlu yn erbyn y tafod, ond tro ma beth sy'n ei hwn yn wahanol ydy bod hwn yn lleisiol neu vocal. A be mae hynna'n golygu ydy bod chi'n defnyddio llais. Oce? Felly, anadlu fo. Ac os dwi'n defnyddio'r llais a gynadlu, Mmm! Mae'n swnio wirion fela, ond os ti'n cyfuno'r ddau efo'i gilydd, fatha cymysgu'r ddau, mae'n mynd fel hyn. Rhoi hwnna mewn beat. Cŵl. Rhif nesa. Rhif chwech, bas nesaf, be dan ni'n gael hwn ydy bas o gwddw, iawn? Neu throw base, mae'n dod o fama. Ac eto, mae'n anodd esbonio hwn, uh, ond na i, na i drio fy ngorau. So, um, mae swndio fel hyn i gychwyn efo. efo dy lais, ti'n mynd lawr, lawr, lawr, lawr, lawr. I trio fama. Oedden ti'n gorfod ddysgu sut i ymlacio'r gwddw. Neu esbonio mewn munud sut ti'n ei hynna. Ond pan ti'n ei hynna, mae llais yn mynd fel hyn. Clywed y ffôn nath hynna newid, so o'n i'n meddwl bo' fi sâl ia. Os dwi'n ymlacio fo fwy, ma'n mynd lawr, lawr, lawr, lawr, so o'n i'n mwy fel robot, ma' hwnna'n eitha cwl. Ond efo mwy o practis fedri di fynd yn is a neud dy hun sowndio fel Optimus Prime, Transformation, Rollout. Yn dod o fyma, oce? A ffordd da chi'n dysgu sut i wneud y sŵn yma, mae hwn yn, mae hwn yn cymryd lot o practis. Ond y ffordd uh, gorau i gychwyn ydy trwy tagu heb stopio. A pan dwi'n deud hynna, dwi'n yn golygu tagu fel uh, machine gun pan ti'n ti pentu bach. dwi'n yn golygu hynna. Be dwi'n golygu ydy tagu heb stopio. so mae chi'n gorfod dysgu sut i dal y sŵn yna. Dwi'n gwybod bod hynna'n sowndio weird,

Un ar ôl, be' 'dan ni'n galw hwn ydi bas digryniad neu vibration base. Dwi'm yn rili gallu esbonio hwn i chi 'c'os dwi'm yn siŵr iawn sut yn union dwi'n neud o fy hun so ond ma'n dod o fyma rwla so ma'n dod o chest ond dwi hefyd rywsut ei gilydd yn cymysgu'r gwddw hefyd so be' dwi'n ga'l ydi'r sŵn yma ma'n da efo yy curiadau graim.

Cŵl. Felly, yy, dyna wyth sŵn bas gwahanol, hefo'r llais. Yy, fel arfer, dwi'n gael rhyw Q and A bach ŵan i chi gael gofyn cwestiwn, ond yn amlwg sna neb yma i fi yy gallu ateb. Ond dwi yn mynd i gael swig o dwr cyn i ni symud ymlaen. Felly, yy, be' 'dan ni'n mynd i neud yn y bit nesa 'ma ydi trafod yy sound effects. Nath y sound effect cynta 'ma ga'l fi fewn i llwyth o drwbwl pan o'n i'n plentyn yy a llwyth o drwbwl yn ysgol so croeso i chi jyst neud o llwyth yn ysgol a peidiwch â neud o yn ysgol dim byd i neud efo fi. Be' 'dan ni'n galw'r un gynta 'ma ydi seiren ne' siren yym so pan o'n i'n ifanc o'n i'n mynd fel hyn Nî na nî na a wedyn nesh i ddysgu sud i neud yr un nesa 'ma. Ocê

Cŵl, ocê, so felly, y ffordd dach chi'n neud y tric yma i chi gael drio hwn eich hunan. Yym, ocê, so, dach chi yn mynd i edrych yn wirion yn neud y sŵn yma, ond dim bwys am hynna, mond chi sy'n am mlaen y sgrin, felly mae'n ffain. Felly, newch cylch efo gwefusau chi, fel hyn, ocê? Alright, rŵan, mae'r dannedd top, hein, mae, mae'r dannedd top angen cyffwrdd y gwefus gwylod, ocê? So, fel hyn, na i trio fynd yn agosach, iawn, fel hyn, ie? Ok? Nes i ddeitha chi sech chi'n neud y cywirion, so fel hyn. Alright. Mae hwnna'n hanner y tric yn fanna. Peidiwch yn symud y ceg o gwbl wan. Mae'r ma, ma ceg yn gorau aros fel o, ok? I'r tric gallu weithio, fel O chest chi wan, dwi eisiau chi, um, dwi eisiau chi gwthio llais chi allan, taflu lleisiau chi allan. Peidiwch yn mynd fel hyn. Dyna mae'n mynd i weithio. Da chi angen mynd fel hyn. Ond heb symud y ceg, ok? Hwna fel o.

Mae hwn yn defnyddio'r un un techneg, oce? A be dan ni'n galw hwn ydy'r air horn. A mae hwn yn gweithio'r union un ffordd. Ewch fel la. Iawn? So, yr union un symudiad, fel hyn. Yr union un. Ond be da chi angen ei dwan ydy, yn lle yn ei swn seira, wiw, wiw, wiw, yn lle yn ei hynna, da chi angen mynd yn isel efo pitch eich llais a jyst mynd, dam! Ok? Ond heb symud y ceg. Alright, ar ôl pedwar. Un, dau, tri, pedwar. Ie? Yeah? Air horns. Cool. Iawn. Sŵn nesa. Be dyn ni'n galw hwn ydy drop dŵr neu water drop. Ok. Felly mae hwn yn tric rili really anodd i wneud. A fel arfer, um, pan mae pobl yn gwneud y tric yma, maen nhw'n defnyddio fus. A maen nhw'n tapio fyma. A mynd Dwi, a nam rhyw reswm, dwi'n mynd gallu neud hynna. Mae nhw'n tapio fyma, a maen nhw'n creu sŵn water drop, drop dŵr. Dwi'n mynd gallu neud hynna. Um, ond pan ni'n ifanc, o'n i'n gwybod reit, fy rai fi ddysgu'r tric yna i'r iwsi teg gilydd. Felly nes i ddysgu sut i wneud o o ngheg. So na i ddangos i chi gyntaf, mae'n swnio fel hyn. Rhaid dim ond beat. Ac y ffordd mae hwn yn gweithio, y trick rili really anodd, um, a dwi'n cweit yn gael yn iawn fy hun yma. Um, mae'n cymryd lot o bractis. Felly, mae yna dau beth da chi angen neud. Mae'r dau beth yma'n gorau digwydd yr un pryd. So, be na i ydi dysgu y dau beth i chi ar wahân cyn da chi'n rhoi efo'i gilydd. Okay? Rhif un, Mae'r tafod yn gorfod mynd tu ôl i top y dannedd, a. A be dach chi angen neud, dach chi'n mynd defnyddio'r ysgyfaint wan, mae hwn yn gyd yn digwydd yn y ceg, dach chi angen sugno tafod chi fela. Just really hawdd. Fela. Iawn? Unwaith dach chi di neud hynna, Anghofiwch y beta 'na wan. Hwn 'di'r ail darn. O'r ceg eto, dim yr ysgyfaint. Da chi angen deud y gair wit, ond heb deud wit. Oce, dwi'n gwybod bod hyn yn swnio weird. Mae'n swnio fel hyn. Gwthio air allan, ond heb deud y gair wit. Oce, ond mae'n mae yn union hynna, mae'n deud wit heb y llais. Oce? Hwn di'r bit anodd o'n. Da chi angen mynd fel la. A hwnna, union yr un pryd i gael y sŵn drop dŵr. Trick anodd, ond mae on ma werth dysgu, cos mae'n sŵn dywych. Yeah? So mae'n cymryd lot o practis, ond do, da chi efo'r fideo yma wan i practisio. Oce, okay. sŵn nesaf. Be sgynny ni ydy curiad calon. Sŵn o fel hyn.

Ww, oce, iawn. Iawn, tric curiad calon. Rili syml. Yym, dach chi'n sylweddoli bo' fi 'di roid y meicroffon ar y gwddw? Cyn dwi'n dangos i chi pan, sut dwi'n neud y sŵn curiad calon, ma' werth esbonio y bit yma gynta. Oce. Felly, dynamic microphone, ma' hynna'n golygu bo' chdi mond yn gallu siarad i fewn i'r tŷ blaen. Oce? So os dwi'n dalo fela neu fela neu fela, 'di o'm yn mynd i weithio, ti'n gor'o' dalo o mlaen. Pan ti'n neud beat, pan ti'n beatboxio, Mae'n bwysig bod chi'n dal y meic mewn ffordd cywir ar gyfer beatbox. So os dwi'n dal o fel hynna neu beat Mae'n ok iawn, dio'm yn wych, ac y reswm pam ydi dwi'm yn dal y meic yn cywir ar gyfer beatbox. Os dwi'n agor llaw fyny, da chi wedi sylweddoli dwi'n siŵr, dwi'n dal o fel hyn. So pan dwi'n dal o meic fel la, mae hwnna yn fanna yn creu rhywbeth yn enw'r proximity effect. A be mae'n golygu ydi bod o'n bwstio'r sain i gyd. Ok, felly watch your cyn rwan, yr oll dwi'n mynd i wneud ydi symud y llaw, ac, a gobeithio newch chi sylweddoli yr, um, y gwahaniaeth. So, here we go. Ocê? Os dwi'n dal y meicroffôn fela a rhoid o ar y gwddw, be' sy'n digwydd ydi ma'n pigo fyny dirgryniadau i'r llais. Dwi'm yn siŵr am faint 'dach chi'n mynd i clywed hyn dros fideo, ond be' sy'n digwydd ydi ma'n pigo fyny dirgryniad vibration y llais. Ocê? Os dwi'n llyncu 'wan, 'dach chi'n clywed sŵn y llyncu ar y meicroffôn. Os 'dach chi'n neu' hynna'n fyr, Mae'n debyg iawn i mynd ng. Da chi'm yn defnyddio'r lleisiau o gwbl, ond mae o'n debyg i ng, so fel hyn. Oce? Da chi'n rhoi y meic ar fyma, a de, uh, da chi'n neud y sŵn dau waith, gap bach, dau waith gap bach, felly. Really syml. Triwch hwnna ar ôl pedwar. Un, dau, tri, pedwar. Awesome. Sŵn nesa. Ci yn cyfarth. Rili syml eto. Gweithio rili da os dach chi efo ci, a dach chi'n neu hyn yn iawn, yy ma'n ffricio'r ci allan. Wych. Sŵn o fel hyn. Ag y ffordd dach chi'n neud hyn. Dach chi ang- yy angen deud woof, fel 'sa chi'n disgwyl, ond ma'r ma'r sŵn woof angen digwydd yn mewnol. Dach chi'n cofio be' 'di mewnol? So dach chi'n anadlu, ocê? Dach chi'm yn chwythu allan. So, os dwi'n chwythu allan, woof! Ma' fel 'a, m- mae'n iawn. Ond os dwi'n anadlu, ma'n swnio lot well, ocê? Felly, triwch hwn efo fi ar ôl pedwar. Un, dau, tri, pedwar. Cool. Ooh, let the dogs out. Ooh, let the dogs out. Haha, iawn. Sound effect ola, be dyn ni'n galw hwn, ydy'r hofrennydd helicopter. Sound o fel hyn.

Tric anodd, eto, na i drio fy ngwar i esbonio fo. Mae hwn yn un sŵn um, mewnol hir, okay? so inward eto, ond da chi'n mynd stopio tro yma. A be da chi angen neud ydy, y tric ydy adeiladu pwysau pressure yn fyma. So, I gychwyn efo, os da chi'n plygu tafod chi'n ol, fe, twa, fel nath ni gyna efo'r bas inwyd, in, uh, inwyd base bas mewn ol, mae'r tafod yn mynd yn ol. Ia? Yn erbyn top y ceg. Iawn? So mae y tu ôl y danaf, top y ceg. Be da chi angen ei wan, ydy symud y troma, symud y tafod i'r ochr. Iawn? So mae'r tafod rwan yn mynd fel hyn. Mae so yn mynd fa'r angle fel. Ia? Oce. Okay. Cau y ceg wan. So mae'r tafod tu ôl y dannedd ar angl. Cau y ceg. Os da chi'n gadael gap bach, bach, bach, bach ar yr un un ochr. O, oce. Okay. A be ydych chi angen ei wan ydy anadlu mewn trwy'r gap yna, ond dim y trwyn. Felly beth sy'n helpu ydy dod o bus i chi ar eich trwyn ac anadlu trwy fyma. Felly yr union un peth dio, a bas mewnol, so da chi'n chwthu, uh, sori, da chi'n anadlu yn erbyn y tafod, a dyna beth sy'n creu yr pwysau, y pressure Yn fama. A mae'n cymryd lot o practis. Ond y peth ydy efo beatbox, chi ydy'r offeryn. Felly, mae, mae, does am gwahaniaeth rhwng rhywun yn chwarae offeryn a beatboxio. Yr unig gwahaniaeth ydy na chdi ydy'r offeryn. Ti dal yn gorau dysgu a ti dal yn gorau practisio llwyth. Iawn? Os ydych chi efo unrhyw cwestiynau ynglyn â beatboxio, cofiwch, mae'n croeso i chi e-bostio Menter Iaith Castell-nedd ac um, jyst ofyn yn nhw e-bost i fi a na i, na i atab yn ôl. So, os ydych chi efo unrhyw cwestiynau ynglyn â, â beatboxio, mae'n croeso i chi ofyn. Ok, um, da ni'n mynd i chwarae gêm bach wan. Felly, dwi'n mynd i wneud rhaglenni teledu am o'n ngheg, hefo'r llais. Dwi'n mynd i wneud rhaglenni teledu neu ffilmiau neu be bynnag. A da chi'n gorfod sgwennu lawr pa rhaglen neu pa ffilm ydi o. Ok, felly nawn ni, dyma, nawn ni deg can, ac uh, gwch chi just sgwennu nhw lawr neu be bynnag. Ok.

EastEnders, Rhif dau. Un, dau, tri, pedwar, Scooby-Doo.

Super Mario Brothers. Rhif chwech. Un, dau, tri, pedwar. Simpsons. Rhif saith. Un, dau, tri, pedwar.

Indiana Jones. Yr un ola, rili hawdd. Jyst gweiddiwch allan diwadd hwn. Barod? Ddylsioch chi gael hwn yn eitha sydyn. Ie? Chi 'di gael o? Ni troi fe eto. Batman! Awesome. Oce, felly, yy, gobeithio bod chi 'di mwynhau, ac eto, parch enfawr i Menteriaeth Call- Ca- Menteriaeth Castell-nedd am y gwahoddiad i cynnal y sesiwn yma. Dwi 'di gael lot o hwyl, gobeithio dych chi 'di tiwnio fewn a 'di mwynhau hefyd. Um, os ydych chi eisiau checio fi allan ar y we, www.misterformula.com, YouTube channel Mr Formula, unrhyw beth, Social media, Mister Formula, oce? Cŵl, felly, yy, gobeithio bod chi gyd yn, yy, yn saff, ac, yy, a wna i weld chi gyd yn y fuan.